Nicky ydw i a dwi'n byw yn Gaernarfon heb fy ngŵr a dau o blant a ci bach hefyd. E, mae fy mab Sam yn chwech a hanner, mae'r hanner yn bwysig iawn iddo fo, a mae fy merch i Emmy yn flwydd a hanner oed erbyn hyn. Felly, oedd Emi Newi droi yn flwydd oed yn gynharach eleni pan nathon ni ddarganfod bod hi yn diodda' hefo canser ar ei arenau um, bilateral Wilms oedd y di diagnosis i gychwyn, sy'n golygu bod o ar y naill aren a'r llall. Um, ac yn sgil hynny wedyn, nathon ni gychwyn ar driniaeth yn syth bin um, rhwng Alderhay ac Ysbyty Gwynedd. Un peth sydd wedi bod yn holl bwysig i ni yn ystod y broses a sy'n parhau i fod yn bwysig ydi'r cefnogaeth anhygoel 'dan ni'n ga'l gan y staff yn Ysbyty Gwynedd yym ma' 'na un yn arbennig yy nyrs o'r enw Kelly a ma' hi'n dod allan aton ni i'r tŷ Ac i fod yn onest, heb i gofal hi, dwi'm yn siŵr lle fyswn ni heb sôn am sut fyswn ni wedi delio efo'r holl beth efo Emi, achos mae'r gefnogaeth da ni wedi gael ganddi. Um, just rhywun i allu siarad hefo hi, i roi cwestiynau iddo hi. Um, Mae'r ffaith weithiau bod ni'n gallu gwneud hynny drwy gyfrwng y Gymraeg yn gwneud iddo deimlo'n fwy fel bod ni'n siarad hefo ffrind yn, yn hytrach na hefo rhywun dieithr. Mae wedi bod yn gysur enfawr i ni i allu mynd i fewn i'r ysbyty. Mae'r staff yn siarad Cymraeg efo ni. 'Dan ni'n teimlo mewn ffordd bo' chi'n neud ffrindia hefo n'w mewn ffordd yym bo' chi'n teimlo'n agos atyn n'w a os o's gennyn ni unryw gwestiyna ne' unryw beth fel 'na bo' ni'n bo' ni'n rhydd i allu ofyn cwestiyna yym a a hefyd bod 'na ryw fath o agosatrwydd sy'n bodoli rhyngtho ni yma yng Nghymru dwi'n meddwl fedrwch chi ga'l sgwrs hefo nyrs sy'n dod o ddeg milltir lawr y lôn ne' be' bynnag a ffeindio bo' chi'n nabod yr un un bobol weithie ma' rwbath fel 'na yn gallu bod yn gysur mawr yym yn ystod cyfnod sy fel fel arall yn teimlo'n eitha wel scary a deud y gwir yym ma' jyst gallu ca'l yr agosatrwydd yna um, a'r gallu i siarad yn y Gymraeg efo nhw, jyst yn neud y broses yn, yn hwylusach i ni a hefyd i Emi. Rhaid mi gamol a diolch i'r staff, um, nid yn unig i Kelly sy'n dod allan at ni, ond hefyd rhai o'r nurses um, a'r staff uh, healthcare fel petai ar Bord Dewi. Maen nhw just yn bobl anhygoel, bobl arbennig iawn a sawl gwaith dwi wedi cael yr argraff um, weithiau pan da ni'n aros i fewn ar y ward, bod nhw'n dod i fewn i checio os ydy mam yn iawn, yn ogystal â checio os ydy'r plant yn yn iawn hefyd. A mae hynny, fedrai'n rhoi, fedrwch chi'n rhoi pris ar hynny, fedrai'n deutha chi pa mor werthfawr mae'r math yna o gefnogaeth yn ystod sefyllfa does na'r un rhiant eisiau bod ynddo fo mae o'n mae o'n gwbwl erchyll ond mae cael y math yma o gefnogaeth wedi bod yn anhygoel a deud y gwir.